Gwoko paco ma kati bote ceng adek-ki ceng adek ducu i caa macalo man tin obedo ceng adek, nino maber ma Lubanga oyubo botwa. Kombeddi dong cawa acel ki dakika pyeradek wiye adek ma wakato wang cawa ma myero onongo wacak kwede. Ento cwinya yom ni jo ma pigi tek ma gitye i ot kany pi tyen lok bene ma pire tek, watye me keliwu lok ma pore bote tin me winyone kore ki kore. ki i acakkine nio wa i agikkine. Abikwanyo kare me tito botwu wiye wiye ngo matin wan wabiwoto iye i program me gwoko paco. Pol kare i program me gwoko paco wan wakwanyo topic ma nongo lubo kwo pa dano ma tye i kin paco ka waloko ki iye kany. Ento kare mogo bene ka program ma pire tek tye, ci watiyo ki kare eni ma nongo wangeyo ni ducu walwongo ki nying maber ni gwoko paco. Pi gwoko paco ma tin, wan wakwanyo ki woro madit, man woro ma watye ka keto i kom Minwa ma okwo i lobo kany, ci dong Lacwec olwongo en me cito ka bedo ki en i kwo ma pe tum. Man mego ma kilwongo ni mego Nora Langa ma en dong kwone otyeko rweny ki i lobo kany obedo layeyo i dul kanica me CER ma omiyo tin-ni atye ki awaka madit ni wele ma kamega gitye wele ma watye pi tyen lokki eni me loko lok ma mako kwo pa mego man ma obedo mego me niye. Mego eni watye ki awaka me waco ni en obedo mego me niye. obedo minwa ma ngat mo keken romo lwongo ni mamane mwaka ma ka mege ye pien en obedo i lobo kany pi mwaki miya acel ki apar wiye adek ma en okwo kwede i lobo kany en bene ki kwano en i kin jo ma gucako larre i lobo acholi kany en obedo i kin jone en bene obedo i kin mon ma gutiyo tic pa Lubanga ma guito naka wa i wi abam kit ma wa i kare-ni ka pud dano tute ni ito i wi abam pe mitte bot mon en otimo ci tinni atye ka waka madit aye akwany kare eni me jolo lutic pa Lubanga ma gitye iye kany me nyutte ma cecek ki motowu ka wacito i program man. Acako ki ka ma dito tye iye amyero jolo ki woro madit ladit bicop ma loyo kanica me CER ma en tye i ot kany ladit bicop Tubamoi nyute macek ka i mot lwak ajoli. Apwoyo matek lakwat Komagum, apwoyo matek pi jolowa nino matin i lok ma pire tek. An bicop Tubamoi, an lakwat. Kanisa pa CR, ento pe atelo kanisa pa CR keken, atelo kanisa me cwiny ducu. Atiyo kwedgi wek gin bene gunong magobo me lok pa Lubanga. Amoro lwak ducu ma tinni gin gitye ka winyowa i lok me kwo pa min Acholi. Obino ka tito lok me kwo pa min Acholi ki min Uganda.

Laminwa ma pe otimo gin na lik kakare otimo gin na ber i nyim Lubanga kakare. Ci amoto jo ducu ma kemo bedo ni gin gitye kedwa kacel i yamo man. Pwoc matek. Opwoyo tutwal. Ya, ka wadiro dog microphone, watye ki ah, mego i iye kany, mego ma kilwongo nyinge ni Marango Prosca. ma en obedo nyap pa mego ma dong walwongo ni min Acholi. Mego akwanyo kare man me joli me miyo motti macek, nyutte macek ki dong miyo motti bot lwak. Pe apwoyo moderator, an nyinga kilwongo mego omar ango Pross Kapido, an abedo nya pa lato man ma kilwongo nyeni Nora Langa ma kombeddi giwaco ni en aye min. lwak ducu ma tye i wi lobo man. Dong amyero akwo lwak ducu ma tye ka winyowa i redio kombeddi dok bene amyero akwo redio ma kimiyo kare me lok megwa ma kombeddi kwone orwenyo ma an i latinne. Atamo pe me balo kare mapol, amyero wun lwak ducu wuket cwinywu ka winyo lok. Pa megwa ma mekwu bene apwoyo tutwal Radio Mighty. Opwoyo, opwoyo in bene me nywako mego kacel ki wan. Eh, pe dong megwu kenwu, man dong min Acholi ki min wi lobo kulu. Ah, atye bene ot kany ki Reverend Ken ma en binyutte macek ki dong mot ogu. Ah, apwoyo tutwal ah, wun megina ma wutye ka winyowa, ki wun wod megiwa ma wutye i lobo mukene mapapat. Amito apwo Lubanga tutwal ni an kilwonga ni Rev. Ken Odong Kara. Anongo gum man pi tic matek pa minwa en ma watye ka lok pire tinni. En aye obedo ka mentoring an i tela, oweko bene acung lirit i tela i kor Lubanga ki ngeyo laa matut. ci an abedo kwede nongo kacel i Kitgum Municipal ma en omentoring an owaco ni pe watennye wabed kacel kwede cawa ducu nongo watye ka doto cat me kwo ki i ni iwok ki en apoyo twatwal Lubanga omiwa gum ka owinyowa. Apoyo Bicop amiyo ni woro eni me yabo yubwa ki lega. Wek wadwok pwoc boti Rwot Lubanga ma Twero Ducu pi kica ki mar meri ma in imiyo bot lutino pa dano. Imiyo kica ki mar meri, ai Rwot, ikelawa i nino matin, i nino dwe aryo me dwe me abicel ma en aye kare ma in ineno ni ber me lwongo angecani ma otiyo tic matek i wi lobo kany. ma dong kombeddi-ni watye i kare me kwero kwone i mwaka-ni ma wawinyo wapwoyo iye keliwa i it lwak ki i wang lwak wek gin ducu ma walokogi obed gin ma nyako nyege ma kelo deyo i komi kacel ki i kom angecani. Telwa i kica-ni. Wapwoyi pi redio citecen man ki jo ma gujolowa iye. Ti kwedwa macalo giticci. Lego man i nying Rwot Yecu Kricito Rwotwa. Amen. Wapwoyo tutwal me yabone ki lega macek. An ma atye ka doro wi program lwonga ni Pastor Alfred Komagum kun watye ka jolo jo ma winyowa awinya ki jo ma tye ka nenowa ka bene giwinyowa kwede lawang acel. Cwinywa yom tutwal. Wakelo bene mot ki bot luloc me redio man ma ladit ma loyo kabedo man ma kilwongo ni ladit John Paul Kifasi en tye ki awaka pi jolo yubbi eni i nino matin kun bene wiwa po pi mego it acel ma yam onongo gin tye lurem ma en aye obedo dano ma ocako redio ni eni ki dog tic pa Lubanga ma kilwongo ni Irene Gleason Foundation wiwa po bene pi mego Irene ma nongo tye larem mego nongo langa ma kombeddi kwone pe. Dong kit macalo wadonyo kwede i yub kombeddi, wabicako ki bot Rev. Ken pi caden ki ngeyo kit macalo uh, background me kwo pa mego tye kwede. Wacak ki boti ka dong wamedde ki kenya. Ojoli. Ah, apoyo tutwal ah, Pasta Komagum. Ah, atye ki yomcwiny ki gum kom madit. amyero awac ni minwa Nora Langa en obedo ka titowa mwaka ma kinywale kwede kinywale i mwaka alip acel miya abongwen ki aboro i te got gur ma tye i Kitgum kany ma en wi gotti en ma wan ocung iye ma obedo Radio Mighty tye iye ni en aye ka ma en kinywale itere piny kenyo i kaka ma kilwongo ni labongo mego ni kit ma wan ongeye kwede wangeye through lare wangeye through tito jeri ma gin ma onongo gin gitito ki jeri macalo microphone wa megi onongo tye koc mo ma kidolo ci doge tye ma otang En aye gin gi loko kweri macalo loudspeaker kadi in itye wa kwene nongo iwinyo dwongi. Wang mutuju oboti. Wang mutuju oboti. Dok bene onongo pe gin gikuro ni kong gigur dano kono i, i ot lega. Ka mo keken ma gunongo dano aryo adek nongo gitye ka tito jeri. Mm. Ka mo keken ma gunongo dano aryo adek nongo gitye ka tito jeri. Ci kit ma en otittiwa kede kinywale i mwaka eno ni i te got gur wonne En owaco ni, Wonna kilwongo ni Taa Kec. Taa Kec. Iye. Pien i kare pa Acholi ma con ca-ni, lok man me nying ni nying muno onongo peke. Eh, kitiyo mere ki nying moni ma nongo ludito dong omiyo. Eh, ah, en kakane tye i labongo kany ma gilwongo ni Padol. Gin mukene ma en owaco ni en onongo kinyole nyako maleng mada, ci kare ca ni rwodi kigwoki agwoka in nyako ka kinyoli nyako maleng, pien rwodi diyo agit tok i cingi, ee, me maki dong oko me bedo ka kiketo agit i cingi nongo in dong idako pa Rwot. Romo kiketo kidi i wi bye. Eyo, ci en ibedo kibedo ka kanne, oweko no gine Jeremia langa ononge. onongo kene rwod okwanye eko co mano gin ma en owaco co gin mukene ma en omedde ka otiti wa en pe otiti wa lok pa lubanga keken otiti wa wa background ma mege kit ma ki nywale kede ki kit ma ono en i maro kede ki lunyodo ne ki kit ma ono lunyodo ne gi mare bene kwede Nying mukene gimiye meno aye i kare ma ginywale iye aye kare ma muno gucako donyo kwede i lobowa me Acholi. Ci en ecito ecung i nget pigipigi pa muno ci nying ma gimiye ni Atuka. Tyen lokke ni pigipigi mo ni tuk tuk tuk tuk tuk. Oweko kimiye nyinge enoni ni en aye latin. ibedo i nget ngat ma obino ki gin na moli tuk tuk tuk ngiye dong atuka ci latinni dong ngiye atuka pien acwalo i kare cani gin gicoyo lokgi pole gin nutimme giketo i nying latin meno gin ma mego waco gin mukene ma i kare ma dong en dok onyako gin ginyomme ki cware ma gilwongo ni Jeremia langa. ma wod jo pa gen Pukun. Kare ma ginyomme, en obedo lapwony me cukul, ma en bene cware obedo lapwony mukwongo, gin lupwonye mukwongo i lobo Acholi i kare ca-ni. Ci oyotoyoto en onongo emaro nongo ngec, ci i kare ma ginyomme gicito ka kwano gin ma gilwongo ni kicweka, kicweka ki pwonye ki kwano baibul ka dong ki nge in ingeyo kwano baibul ka dong in icako ki miyi nying ci dong nying man me noro ni en inongo inge kwano kicweka ma onongo dong ikwano leb acoli maber ikato bene penye ma kwiri pien en gire wiye twolo ki inge kenyo Reverend ma gin gibedo ka kwano kicwek ka bote i kare ca ni onongo Reverend ma kilwongo ni Jabilonic Icoke ma kome dong olokke odoko cukul madit i Mican kany i Kitgum. Ki kenyo gin bene ginongo ni through pwonye eni ni kiwacigi bene ni myero giribbeko i nyom maleng ci gin bene ginongo nyom gin giribbeo gin ki cware Jeremia langa I mwaka pyerabicel alip acel miya abongwen ki pyerabicel adek meno gin girippeo i nyom maleng ki i ngeye kenyo ma dong gin gicako nying gin girippe i nyom maleng dokto mo ma kicwalo macalo latic pa gamente i kare pa British. ma en onongo tye daktar ma gilwongo ni Dokto Elia Lubulua. En obino daktar i Kitgum Government Hospital. Ci en a ki kany cito ka lega wa i Mican kuca. Ka dong lega otumo liweng, en kati woko dok cako tito Lok pa Lubanga ki i dyekal dong woko. Dano wacce ni daktar-ni mo opo apoya ango marac? Ci onongo ni leb ma en eloko kwede ni ngat aniang peke. loko gileb loka. En loko gileb loka, ngat angeyo bene peke. Ci dong ope obedo ka penyo ni, tye ngati mo mono ma romo kubo doga i Icwili? Mm. Eh, ci wod jo acoli ma gilwongo ni eh, Yusto otunu. Yes. En gin onongo gin gutiyo Second World War. Mm. Ci en ngeyo Icwili maber. Ci dong en owacci ni en romo iwinyo ikubo Icwili manok nok. Mm. Ci i kare ma dong

I kare ma dong gin guwinyo lok pa Elia, lubodwa, en obedo ka kupu lebi, en olarreo i curuku kupu leb enoni. Kare ma en olarreo, oringo gang gi i nam i omiya ginamini, i mucwini. Ci dong wacci ni gin maber ma wan ya wuyenyo pi pore ni wanongo do. Ci dong ocako tito ki luwote, omiyo Yucam ludolo olarre. Janan Luhum olarre, Eliya okel ma won Janan Luhum olarre, ki jo mapol gularre. So Janan Luhum en dong otelo omego i Aha, lar. Janan Luhum dong en oa ki kun dong obino ka kwano Baibul letta Yes. eh, me bedo latic pa Lubanga. Mm, mm. So en dong ocako tito lok me larre bene cuto cuto. Kakare. Ka dong mego Nora owinyo en bene dong otu larre. Mm, mm. Eh, ka dong gin gularre, en dong pe odok cen, en dong omedde ki bedo i larre paka. Gin ma dong en otiyo ki i kine kenyo, kite en otitta kwede wacci ni gin gicako bedo ka gure gin mon ma onongo dong gin gitye i mar lok pa Lubanga. Omiyo gin gicako gin ma gilwongo ni Mother Union. Mother's Union ma dong kombedo. Ma kombedo dong.

latin laco odong acel, angwen mukene dong kwogi orwenyo, jo mukene kinekogi i kare pa Amin ma onongo en tye bene ladit mony. I kin litino anyira odong litino anyira aryo, litino anyira angwen kwogi bene orwenyo. Co kwo pa minwa Nora, en otiyo tic matek tutwal. Pacone i kare ma dong en olarre, en owacowa ni won otte ma cal lapwony, en ma dong ilarre ni dong inongo ni pe ibedo abeda. Ka won otte dong cito ka pwony, en ikwanyo cin dalone ki Baibul icito ka tucu jiri. Iwaco ki won ote ni, 'Wabirwatte dong gang, an acito bene i katala ma mera ma Lubanga oora iye. In bene icit i katalani ma inongo pi tic agamente, ci ibed ka timone kumeno. Oweko bene kibed ka kobogi akoba, pien ki dek en lok me larre-ni, ni dako pa langanga-ni yelo wi dano ki danga atata. Kilwongo en lok tito lok pa Lubanga ni danga atata. Ci wer mono en gin gituco ki jiri.

Weko gin dong gucako loko ni Yecu lalla mera an tin dong an a dano meri remoni en mo lwoko balla apwoyo twal lalla mera wun dong wungeyo wun dong wone kuku ne yes amen ci acwero cako winyo wai wu gini dong gini kara kara gin aber yes yes ki nge kenyo dong ma gin gityeko Ticgi eni ni gin gimariyo odoo matek pi lok me tito lok eni ni ki bot ludito ma calo ludito kaniya bene dok wacci ni wan gi ker dano ki kaniya ki kit lok gi ni pien dong pe gi niang so obedo ka donyo mot mot mot mot paka nio ka ce okelo niang leb ma gi lwongo ni lamego onongo peke. Leb ma ilwongo ni omego onongo pe. Leb pi jo gin aye gicako. Mono leb me wat. Pien i kargi enoni onongo pud pe yot. Dano gideg lok me larre, dok dano gideg lok me ribbe. Apokapoka man ma waco man kaka labongo, man kono kaka pa ira, man kono kaka pa jule onongo dwong. Ento larre ocako ribo dano.

Gin bene Lubanga ominigi kero me cako wer dong ni were en ma kikwano ka kwana ki i bukke wan oniang kwo. Cwiny maleng ocako minigi wer, oweko en macalo omego Nora ecako wer pire iwinyo mar mapol opong i kwone.

Ci tic ma gin gitiyo icako wot i kacokke madongo gicito i Buganda i gang pa Elia Lubulwagi ma nongo dano pye ma ka ce gurwate dyang kalli, dyang kal lokke doko aluru keken. A gicito wa i Arua, gicito wa i West gin I mean i Teco, gidonyo gicito kede wa i Kenya. Gidonyo bene gicito wa i Congo. Kare. Tye nam Lake Albert. Yes. Ma ka iriyo iye ki gine ki ki yeya. Ki yeya. Omyero ka io icwiny wiye ka ma pii pii mino iye ni omyero in iony ciling ma nyege. Ee, wek ikati. Wek ikati nongo iyalo jok. Mm. Ka pe oonyo yeya lwiny kanyu. Mm. Ma oneko dano mapol. Ento gin gikato ki pak keken, ocako pako ye, ocako pako ye. Gin giwaco, Polo ye, polo pa jo muye. Gicako wer, waco, Weko lalworo odok i ngeya, gang pa Lubanga wamito neno. Aye gang pa Lubanga ni gang ca wadonyo ki to, wek dong lalworo Iweko lalworo dok iweko lalworo dok ingeya gang i ca wa mito neno ayi gang pa lubanga ni gang ca wa pyemo gi to nye gang dek lalworo oweko lalworo paka gin gi kato tala wa loka labongo balo cente labongo balo cente kede yabo abic calo ni legal tender gi bole yes. pii me ngo meno lanyut ki tango Gin mukene mutimme i wi got-ti ka ma ginywale iye i te gur kany-nyi. Inongo ni jok ma jo labongo tedo, en aye kitedo kany. Ci gin ma en etimo, inongo ni Yecu nitek. Kit ma tekone tye kwede, en myero enyuti, kinyut ki jo tuggi labongo ni, Ngat ma tek loyo bol gwa tye. Nying jok-ki kilwongo ni bol gwa. Tye kany, kitedo kany i te gine moni kany. En owacci ni tye yat moni ma kilwongo ni ngo beyo beyo tye te beyo mo ma kiteri iye kany ma nongo kare ducu jami ma kitumo ki jokke enoni kono kot pe cwe kono ngo kibino kitumo en kanyu so en ipyemo lokke enini kare ma dong iwinyo ni otuno owango jok tukgi me cwa ma kilwongo ni wang yago iwe ee ka dong lweny tye i kom jokke mewa ni atenyo ka nga Kare ma ebino kany, muni gutemo me keto gin ma gilwongo ni cingle. Cingle kadi ka giketi, lot kot bino goyo. Man Mercury. Mercury. Ento i kare ma en dong ebino dong ilego Lubanga kany, iryemo jok bol gwa, en agulu, kono opoko, kono ngo ma gitedo ki jok enini, igoyo iketo teng. Jok-ki ocure ki lapiru madit adada ki i wi got kany me cito piny kany. Man aye ka ma lok ma dong wacci ni odoko elelelelelelec otenge jok ocito i kulu. Dako mo muco kara. Dako aye mo muco. Ki oduro. Oduro matek i kor jok. Ci oweko jok Yen ocako to ki kany cito acita i ywe pa ger. Kalo pa ger. Kalo pa ger cito acita ku liro matek. Ngolo gi oganga keny ocit dong acita. Ocit acita. Meno obedo lweny matek pa nya Acholi ma onongo laa me ada, ma onongo tek pa Lubanga icwale. Ma nyuto i wi got kany onongo pe twere. Pe donye. Pe donye. Ee, pien onongo en owaco ni kic matek, kic onongo tye kany, ma ka in ibino en cwalo kic i komi. Kic kayi ma in pe iringo ma kom okette-ko, ineno, ci i kare ma en eturo jokke eni-ni, ka omiyo kany dong kicako tic kwede. Kakare. Ineno? Ah, pe en-nu keken. En Apwoyo oku- Lubanga ni dong mighty fire gi dong ocipe iya. Ah, li luc dong en tye ka konyo acolego weng. Amen. Ineno? Amen. Amen. Now, ah, cawa dong pwod oromo me Yeah. kelo lok angeya. Ka wadwogo wabikwanyogi kenyo. Omyero wapwor tutwal. Ngec mabeco ma in itye ka winyone ni kato ki i program me Nino Matin kun wii opo ni watye ka neno kwo pa minwa mego Min Acholi man mego Nora Langa ma en okwo i lobo kany pi mwaki miya acel ki apar wiye adek kony Lacwec olwongo en me bedo kacel kwede i wi polo. Aa, wamiti wakwanygi kany ka wabidwogo ci wabimedde wapwoyo tutwal.